Insellmulkom sinjuri il-lejla tajba u nilqawkom għal shooter f'din l-era elettrika ta' vetturi elettriċi. U jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatunna fuq shooterantdanusan.com. Għajtu kemm mar bil-Malti tajjeb. Isma, vera eh, qegħdin f'era elettrika għax nistgħu ngħidu uffiċjalment li terz tal-karozzi kollha f'Malta huma elettriċi. Eh? Naf, issa nixtiequ nfehmu il dawk li m'għandhomx karozza elettrika għandkom kull dritt. Eh. Però il-parkings

Ejja. Darba ġrat li ħalaxa. Kif għadt minn hawn uffiċjalment għax qatt m'għamiltha, nixtieq nirringrazzja hemm hemm ħanut tal-insurance fit-triq il-wiesgħa hemm fejn hemm il-lights u. Ejwa, naf liema. Hemm illi bis-saħħa tagħhom wasalt id-dar għax ħallewni nipplakkja għandhom u kieku ma kellix hekk kieku għadni hemm. Grazzi mill-qalb lilhom. Tajjeb, issa hekk il-biċċa xogħol ta' full electric tagħmillek ċertu ansjetà, jiġifieri meta meta tieqaf hekk jew tkun ħa tieqaf, kif tħossok?
Nifhem inti minn tista' tifhimni għax inti qiegħed hybrid, aħna l-full electric hija differenti. Isma' nifmek, nifmek. Eh, kif tista' tifhimni jekk int hybrid? Eh, insa l-karozza.
Eh. Jiena inħoss li inti bħala bniedem bil-karozza full electric qisek meta jkollok toilet qawwi u tkun qed titlob illi tasal id-dar, allura dik l-ansjetà li ħa tasal naħseb li Meta tkun l-aħħar naqra tal-betri, Tkun, il-batri tkun fit-tarf u l-kollox ikun fit-tarf. Veru, tifimni mela, prosa. Isma, ma nafx jek taf ximma għaqta minn reġa sab xol. Min?
Il-vini!
Oh. Vini, vini, kif int, vini? Oh, oh, hej, minn int il-tax, mux nasfek. Daniel jien, Aw, Daniel, għaraftek jien mill-ewwel. Jien seqer ta' mill-ewwel. Mhux hekk, int seqer.
Le, ma ħsebni ma għarax li jien mill-ewwel ninduna. Le, le, anzi, allura isma' fejn sib xogħol darba? Aw, se tajjeb, ta' tagħmel il-pagi tan-nies bħalissa tagħmel il-pagi kollha. Da mhux jifittex tul għall-ġob ta' Daniel, daw ġew fuq huma qalu li jħu paċenzi tħolin ta' xanna sitwazzjoni kritika

Tajjeb, għax inti għandek għandek id-deadline għaw. Eh. Tifhem? Sal-aħħar ta' wissu rridu jkunu ħarġu l-pagi kollha, tifhem? Eh. Allura fiha naqa' xogħol. Imma issa Settembru qegħdin. Settembru, Settembru, għandi d-data fuq il-laptop kieku taħseb li ma narax jien ġaffarijiet dawn. Mara, li settembru għalek għat iċempel offendini, mela. Għara, għanna kif. Naħseb għahjar għalluk taħdem x'taħseb vinħi. Ejwa, ejwa, għallini għaxen għen it-fixkan inkella. Kurzi ta' jisma fejn qed taħdem bħala posta xogħol. Eh, mela, leħi, lem kasti għad.
Min hawn nixtieq nerġa' nfakkarkom f'xi ħaġa utli li kont għamil tajjeb tiftakar meta baddak ix-xugaman iva. l-ewwel persuna u għatlu kif nistgħu minn xugaman nagħmlu basket. Issa hu dakinhar kienu rieni u hawnhekk qegħdin taraw il-filmat kif tista' tuża dublet tal-mara tal-mara tiegħu biex tbiddel. Issa jiena ħanedikom xi ħaġa utli u faċli. Mela, kemm il-darba? Il-ġiel, ħanajda l-ġiel. Il-ġiel. Il-ġiel, il-ġiel. Kemm il-darba l-mara tgħidlek sewi u li? Latu tal-borma. U fejn Ma dak jissewa.
Eh, jien għalalek u qatt ma narawx nagħmlu. Ah. Jiena ħankun qed nurikom kif tista' tigwadanjaw erba' punti mal-mara u tifrankaw il-flus għax ma jkollokx tixtri set borhom ieħor. U ħankun qed nurikom kif meta jinkisrilkom il-handle Jista' forsi ma tagħrfuhx. Mela jien qabadt tapp ta' fliexkun li llum il-ġurnata jibqa' huwa ħli. Inkunu qed nagħmlu toqba. Nuża biċċa għodda, tista' tara kif qed tagħmel it-toqbien. Ndaħħlu. Ndaħluh fil-vorma. U nissekkaw u hawnhekk għandek il-borma blatu. Issek tajd li pulita ngħidlek mhux ta' sek imma tista' tuża, immaġina għandek għalqa. Tista' tuża, jew forsi għaddar għal allura ma tqgħodx tonfoq flus.
Illum għallimna, eh? Illi tgħallimtu xi ħaġa. Tgħallimna li Vini qatt m'għandek tafżaħ tafdaħ bl-accounts. Jekk marlek l-għatu tal-borma tarmijiex. U biex tieħu dublett tal-mara ġela tilbes dublett meta tmur il-baħar ħalli jkollok change. Dak hu, dak hu!